میں ڈو شعر آ میڈا جانیاں آ میڈے دیس وچ جنید صاحب جنید صاحب آ میڈے دیس وچ تیں انتہائی محبت دے نال آ تے ڈیکھیں جو درداں دی سولی اتے لوک چڑھدن کیویں لوک لاندھن کیویں پتھریں دے بݨے ہوئے گھریں دے اندر ریشمی جسم ݙکھاں کوں سہندن کیویں پتھریں دے بݨے ہوئے گھریں دے اندر ریشمی جسم ݙکھاں کوں سہندن کیویں مونجھاں کونجاں دے وانگوں چدھاروں پھرن شام تھیوے تاں کندھیاں تے ٻاندھن کیویں رات بے سیت لوکاں دے گھر دے وچوں وین درد ولیکھیاں توں آندن کیویں آ میڈا جانیاں آ میڈے دیس وچ آ تے ڈیکھیں جو دردیں دی درسال تے ایں حیاتی کوں کیویں روایا ویندے آ تے ڈیکھیں جو دردیں دی درسال تے ایں حیاتی کوں کیویں روایا ویندے اپنی اکھیں دے ہنجواں کوں پالن کیتے بے وسی کوں وسیلہ بنڑایا ویندے اچ کہ معصوم دے ہونٹ سیتے ویندن اچ کہ معصوم دے ہوٹھ سیتے ویندن، اوندے جذبیاں کوں سولی چڑھایا ویندے، عید دی رات ہے توݨ شب رات ہے، دڑکے ݙے ݙے تے اوکوں سمایا ویندے۔ آ میݙا جانیاں، آ میݙے دیس وچ۔ آ تے ݙیکھیں، آ تے ݙیکھیں جو بے علم ملاں کنوں، آ تے ݙیکھیں آ تے ݙیکھیں جو بے علم ملاں کنوں دین بدلے زمانے دا ریتاں دے وچ۔ آ تے ݙیکھیں جو بے علم ملاں کنوں دین بدلے زمانے دا ریتاں دے وچ اوندے متھے تے محراب اکھدا کھڑے توݨے گزری حیاتی پلیتاں دے وچ اوندے متھے تے محراب بکھدا کھڑے توݨے گزری حیاتی پلیتاں دے وچ ساکوں فرقے بݨا تے لڑایا ویندے ساڈا مذہب وی آگے فسیتاں دے وچ ساکوں فرقے بنڑا تے لڑایا ویندے ساڈا مذہب وی آگے فسیتاں دے وچ وے چھینڈے اڑدیں لہو دے دیواراں توڑی کیویں انسان کسدے مسیتاں دے وچ آ میڈا جانیاں آ میڈے دیس وچ تے آتے ڈیکھیں جو دھیاں کوں ٹورنڑ کیتے ماء نے پوہریا کیتے پیو سوالی ریہے دھی دے آتے ڈیکھیں جو دھیاں کوں ٹورنڑ کیتے ماء نے پوہریا کیتے پیو سوالی ریہے دھی دے سر تئیں پنی ہوئی نگاہ دے پچھوں اپنی غربت دے ہنجو سنبھالی ریہے دھی دے سر تئیں پنی ہوئی نگاہ دے پچھوں۔ اپݨی غربت دے ہنجو سنبھالی ریہے۔ سوئیاں توݨیں جو ساہ کوں چھکیندیاں ریہاں زخم ہتھاں دے تلیاں تے پالی ریہے۔ وے چولے کڈھویں سجھے ونڄ امیراں دے ڳل تے سیپ کڈھݨ والے ہتھ خالی ریہے۔ کیا بات ہے واہ واہ واہ واہ۔ چولے سجھے کڈھے ونڄ امیراں دے ڳل سیپ کڈھݨ والے ہتھ خالی ریہے۔ آ میݙا جانیاں آ میݙے دیس وچ۔ آ تے ݙیکھیں جو روہی دا راول اتھاں کیویں جیوݨ دی خیرات پیندا کھڑے آ تے ݙیکھیں جو روہی دا راول اتھاں کیویں جیوݨ دی خیرات پیندا کھڑے گو گندھارے دے وچ گنگے لوکاں کیتے سنڄے سجھ توں فقط ذات پیندا کھڑے او اتھاں بکھے بھبھر گھن تے کوئی نہ سمئے اپݨے